De Magasinn gëtt Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Véier Joer Cannabis op Rezept, erfëllt den therapeuteschen Asaz d'Erwaardungen a wou kéint nogebessert ginn? Déi komplizéiert Aart a Weis, wéi s du opgëss, muss fir d'éischt mol en Dokter fannen, deen d'Konditiounen erfëllt, an déi sinn net public. Op Besuch am Beetebuerger Park, wou een well an engem Gîte iwwernuechte kann. Kommt, ich hol euch mit auf eine Tour in die Gîte mit dem Turm!
A mir huelen iech nach mat op eng Whisky Degustatioun fir den Télévie. Dat also eise Programm haut um Dënschdeg 28 März. Schéine gudden Owend am Magasinn. E kann de Schlof verbesseren, géint Péng hëllefen an och nach bei anere Krankheetssymptomer agesat ginn. Cannabis. Zanter 2018 ass en zu Lëtzebuerg fir eng Rei Pathologien erlaabt. Uganks war et als Pilotprojet geduet, mee wéi ass dësen da lo praktesch ofgelaf? Wiem a wéi hëlleft de medezinesche Cannabis konkret? D'Lea Schwartz huet mat Betraffene geschwat iwwer d'Erfarungen an d'Hoffnunge mam medezinesche Cannabis.
Schéine gudden Owend am Journal. Cannabis soll fir medezinesch Zwecker legal ginn. Laang diskutéiert, zanter puer Joer agefouert, de medezinesche Cannabis ass fir verschidde Patienten erlaabt. Een dovunner ass de Jacques Steffen. Hien huet Multiple Skleros, eng Nervekrankheet, déi en net schlofe léisst, staark Péng a Spastike bei him verursaacht. Ech hunn eng MS, déi scho viru 45 Joer ugaang ass. Dat heescht, ech si laang domadder befaasst an a lues a lues huet dat sech zougespëtzt an et ass ganz schwéier domadder ze liewen. An dann da sicht een no Léisungen.
Fir d'Muskelen ze entspanen ginn et zwar Medikamenter, zanter puer Joer preparéiert seng Fra him awer och CBD-Drëpsen, déi him hëllefen. Muskelen entspanen, si si manner steif an doduercher ass den de ganze Kierper einfach méi. Méi flexibel. Leschte Summer huet dem Jacques Steffen säin Neurolog dunn och de medezinesche Cannabis eng éischte Kéier ugeschwat. Eppes, an dat hien grouss Hoffnunge setzt. Do ass och nach THC dran. Déi Middegkeet, déi mécht engem d'Liewe wierklech zur Hell. An och, wat ech mer vläicht erwaarden, dat ass. Dass meng Stëmmung besser gëtt an dass ech mech einfach besser spieren.
D'Santé bestellt de medezinesche Cannabis bei engem Fournisseur am Ausland. D'Produiten ginn dann an 4 Spidolsapdikten am Land verdeelt. Do kënnen d'Patienten se da mat enger Ordonnance siche goen. Dat sëtzt eng gewësse Mobilitéit viraus. Auto fueren dierfe medizinesch Cannabis-Patienten net méi. De Joé Buchler kennt sech mat der Cannabis-Planz aus, huet an Holland scho Präisser fir seng Produite gewonnen. Hien huet säin Auto verkaaft, wéi hie Patient ginn ass, mee huet scho vun Ufank un medizinesche Cannabis verschriwwe kritt. Ech kann net op aner Medikamenter ofweichen, aus dem ganz einfache Grond, mäi Mo verdréit se net. Also meng Niewewierkunge bei normalen, traditionelle Medikamenter si bal nach méi schlëmm wéi d'Péng selwer. An jo, also mär perséinlech erméiglecht et e bessert Liewen ze hunn, ganz einfach well ech domat awer jo normal kann liewen, schaffe goen, meng Péng net mäin Alldag bestëmmt. Et wäre vill Saache gutt um Projet, trotzdeem géif ee sech nach verschidde Saache wënschen, zum Beispill méi Choix bei den Zorten. All Zort huet säin eegent Terpeenprofil, dat heescht all Zort huet e bëssi säin eegene Goût, säin eegene Geroch an dat ass och eng ausschlaggebende Faktor fir d'Wierkung vum Cannabis an hei hu mer einfach dee Choix net. Also hei hues de entweder den Indica oder de Sativa, du weess mol net genau wat fir eng Zort s de wäers kréien. well deelweis eben d'Zorten och vu Mount zu Mount wiesselen an esou kann ee sech och net wierklech honnertprozenteg op eng Zort astellen.
Et dierfe just Dokteren de medezinesche Cannabis verschreiwen, déi eng Formatioun gemaach hunn, an där gouf der zwou am Ufank gemaach.
150 Doktere mat ganz verschiddene Spezialisatioune sinn haut bannent 8 Stonnen am nationale Gesondheetslabo am Detail iwwert de medezinesche Cannabis opgekläert ginn. Cannabis ass e relativ komplexe Produkt an et gëtt a ganz verschiddene Formen, déi an der Medezin kënne benotzt ginn. An d'Dokteren hunn do an hirer Basisformatioun eigentlech keng Informatioun krut. Et ass net ëffentlech, wien déi sinn. D'Santé réit, bei sengem Dokter nozefroen. Dee kann dann eng Lëscht mat forméierte Leit bei der Santé ufroen an een Dokter vun där Lëscht kann dann eng Ordonnance. verschreiwen. Just genee beschriwwe Krankheetsbiller dierfen de medezinesche Cannabis verschriwwe kréien, dorënner MS, chronesch Péng oder Kriibspatienten. Vill Patiente komme bei de Joé Buchler an d'Geschäft. Si verkafen d'Apparater, mat deenen e se consomméiere kann. Iwwer dräi Weeër kann de medezinesche Cannabis ageholl ginn, iwwer d'Vaporisatioun an d'Téiform, A nei ass och an Drëpseform. Mär hunn Patienten, déi schonn Erfarung hu mat Cannabis. Dat heescht, déi kommen heihinner, déi wësse schonn, wéi, wat, wou. Mir hunn awer och virun allem eeler Leit gehat, déi et och nach duerlech an et goufen, wou, jo, hei ukomm si mat hire Bléien a si wossten net, wat, wéi, wou.
D'Lynn Olinger ass d'Presidentin vu Canamedica, eng asbl, déi sech fir de medezinesche Cannabis asetzt. Aarbecht. Datt 2018 en éischte Schrëtt gemaach ginn ass, hätten se immens begréisst. An awer géif et ze vill Restriktioune ginn, déi dem Projet schueden. Ech mengen, et misst vill méi breet zougänglech gemaach ginn, well et weess een oft net, ob e wierkt oder net, well en eben eng diffus Wierkung huet op eis Endokannabinoid-System. An datt dat ass eben eréischt, ech mengen, zënter 2021 entdeckt, sou datt do, a well de Cannabis verbuede war, Net vill Fuerschung ass, an ech will, et kënnt vill méi gefuerscht ginn, well wann esou Gesetzer op gestëmmt ginn, da baséieren sech meeschtens op Fuerschungen, an do leeft net vill am Cannabis.
De Pilotprojet baséiert op enger Meta-Etüd vun 2017. Zum Pilotprojet wëll d'Santé aktuell näischt soen, et wär ee Work in progress an et géifen nach Punkten opstoen. Bis 2021 kruten allgemeng 800 Patienten de medezinesche Cannabis verschriwwen. Geschwënn dann och de Jacques Steffen.
Jo, mëttlerweil huet de Jacques Steffen de medezinesche Cannabis ausprobéiert an en zitt e ganz positive Bilan. Mir maache lo eng kuerz Paus an dann geet et an de Beetebuerger Park. Bis direkt.
Formel 1 zu Melbourne, dat heescht fréi opstoen!
Fënnef rout Lute si schonn aus a lass et geet! D'Course Down Under, ka Ferrari erëm mathalen oder geet d'Red Bull Dominanz weider? A wéi schloen sech Mercedes an Aston Martin? Sidd moies fréi live dobäi oder kuckt de Replay online.
De grousse Präis vun Australien dëse Weekend live op rtl Zwee an rtl Play.
E Samsden huet de Beetebuerger Park seng Diere fir d'Saison 2023 opgemaach. Déi gréissten Touristenattraktioun aus dem Land ass prett, fir Grouss a Kleng an den nächste Wochen nees ze begeeschteren. Net nëmmen nei Déieren, ma och e weidert Märchen an esouguer eng Plaz, Fir ze schlofen kënnen d'Visiteure lo do entdecken. De Loïc Juchem war de Weekend bei net grad esou schéinem Wieder wéi haut bis d'lescht.
Zwee rout Pandae stinn hei an déi friessen esouguer aus der Hand, si ganz zoutraulech. Déi treffe mer hei am Beetebuerger Park an do ass och d'Maxi bei mer, d'Zoofleegerin. Bonjour. Moien. Déi heiten, déi si jo wierklech esou zoutraulech. Mee sinn déi eigentlech geféierlech, wann ee se esou an der fräier Natur gesäit? Also wierklech geféierlech si se net. Wann mär elo hei emol enker eppes maachen, wat hinnen net gefält, da kommen emol enker d'Krallen. An déi si jo wierklech relativ schaarf. Iwwer 2.000 verschidden Déieren huet een hei, esou 200 Zorten. Am Beetebuerger Park gëtt et awer och ëmmer eppes Neies, Sechs philippinnesch Wëllschwäin sinn elo d'Neiegkeet, dann och en groussen Aquarium oder d'Mäerchen vum Reenert. Dem Michel Rodange seng Geschicht gëtt erzielt, en neit Mäerchen hei am Beetebuerger Park, an dat ass am alen Entréesgebai wou dat de Fall ass. An direkt niewendrun, do ass e Gîte, do kann een nämlech elo ganz einfach schlofen am Kader vum Minettrail. Dat sinn 90 Kilometer Wanderweeër wou 11 Gîte queesch duerch d'Land opgeriicht gi sinn An eben och een hei am Beetebuerger Park. A wéi et an deem alen Entréesgebai elo am Kader vum Hotelszëmmer ausgesäit, dat weise mer Iech elo. E Flouter zu Diddeleng oder en alen Arbeetsbüro zu Keel. Eelef Kabaisercher am Ganzen An Nummer 8 ass elo och prett. Am Februar huet e weidere Gîte mat vill Charme zu Beetebuerg seng Dieren opgemaach a mir treffen ons hei mat der Architektin. Moien!
Herzlich willkommen in der Gîte vom Parc Merveilleux. Kommt, ich hol euch mit auf eine Tour in die Gîte mit dem Turm.
An dat ass och definitiv den Highlight vun dësem Gîte, et ass en Klettertuerm. Dertëscht kann een och ëmmer mol nees eng Paus maachen. fir zum Beispill ze liesen, an d'Vue eraus op de Minettville oder de Park, déi ass och net schlecht. Den Architektebüro Coeba hat de Concours fir dëse Gîte gewonnen. Bannendran gouf alles isoléiert, eng Buedemheizung installéiert a vill Holz verschafft. Dës Eingangsgebäude.

150 Euro kascht eng Nuecht an et ass Plaz fir zwee Erwuessener an zwee Kanner. Wéi bei all Kabaissien um Minettville muss och e Kënschtler mat an de Projet agebonne ginn. Dës Kéier war et de Sculpteur Jhemp Bastin. Virum Gîte huet hie seng Skulptur opgeriicht an se symboliséiert den Depart respektiv d'Arrivée vun der Wanderung. D'Skulptur selwer huet och mat Beweegung ze dinn. Dee mëttelst geschwäerzten Deel ass fächerförmeg opgebaut, sou dat ee plazeweis deemno wou ee steet derduerch kucke kann. Bäim Laanschtgoen ass et elo sou, dat déi Fächeren sech ze beweege schingen an deemno wéi op an zou ginn, sou dat een zäitweis en Duerchbléck huet an zäitweis och net. Op déi Aart a Weis gëtt eise Bléck ugezuche fir, a mir selwer och, fir duerch d'Skulptur derduerch ze goen, duerch d'Portal duerch ze goen, entweder op Wanderung, Oder op de an de Gîte fir déi wuel verdéngte Rascht.
De Käschtepunkt vun der Kaweisjen läit bei 800.000 Euro an dat heiten ass ee Gîte vun am ganzen 11. Eelef Chantieren, eelef mol Problemer. Den Reiter vun Visite Minett huet an de leschte Méint alleguerten d'Chantier misste geréieren. Dat war keng einfach Missioun, well eigentlech hätt de Projet am Kader vun Esch 2022 Leschte Summer sollt e fäerdeg sinn. Lues awer sécher rullt alles. Virun allem deet de Minettrail der Regioun gutt. Mir kréie ganz flott Retouren, och Leit, déi sech dat eben an enger Regioun wéi am Minett guer net erwaart hunn, datt een hei kéint esou iwwernuechten. Och virun allem dat Zesummespill vun dem Wanderen mat der Architektur, mat der Konscht, déi Zesummenaarbecht tëschent Kënschtler an Architekten. An datt een dat eben am Minett ka maachen, wou een, vill Leit och vläicht nach ëmmer net wëssen, datt dat Ganzt, déi ganz Regioun eng UNESCO-Biosphere ass, datt se de Label kritt huet, datt klasséiert ass. A de Kontrast zu deem wäert een am Fong geholl mengt, datt de Minett wär, mat dem Minett Rail, mat de Kabaisercher, vläicht genau dat, wat d'Regioun nach gebraucht huet.
D'Lénger Schoul, de Gîte vu Lasauvage an och déi opblosbar Kabaissie vun Esch feelen nach, géingen awer deemnächst fäerdeg ginn a wiere prett fir eng Nuecht am Minett. Lo wollt ech nach mat de roude Pandae mam Ball spillen, mee se sëtzen do uewen, en Hond huet gebillt a se wëllen iergendwéi net méi erofkommen. Ech hunn hei awer nach e bësse Bambus, dee friessen se. Dee stellen ech hinnen elo mol heiran. Sou sinn Jonner eng kleng Hëllef haut wou mer hei sinn. De Beetebuerger Park deen evoluéiert. Et wëll een awer elo net de risege Fräizäitpark ginn. Dat betount och den Direkter, de Marc Noy am rtl Interview. De Park besteet jo u sech säit 1956. Mir als Elterevereenegung, d'APEM u sech, mir hunn de Park 98 iwwerholl. Do war de Park zimmlech a schlechten Dicher. Déis éischt Saison 98 hate mer esou ëm déi 70.000 Visiteuren. D'lescht Joer hate mer elo eng Rekordsaison mat 290.000 Visiteuren. Dat ass schonn awer, wann een do einfach gesäit, dat ass elo méi wéi véiermol méi. Do gesäit een awer scho, meng ech, datt déi Saachen, déi mer awer elo iwwert all déi Jore gemaach hunn, datt dat awer och Succès huet. Ech mengen, et ass jo net fir näischt, datt mer elo och Nummer eent u sech am. Am Touristesecteur sinn, einfach mat der Affluence vun de, vun de Visiteuren. Jo, se wëllen einfach net méi bei eis erof. Ech profitéieren awer, dass d'Maxine nach eng Kéier bei mer ass. Wéi ass dat, wann elo d'Saison un ass als Déierefleeger? Muss een dann anescht schaffen oder ass et eigentlech business as usual?
Et ännert sech just minimal eppes. Also mir kucken, dass mir eise Visiteure relativ schnell aus de Féiss kommen, wa mir nach amgaang si mat schaffen. A mee soss ass awer genau dat selwecht, just dass mir Déierefleeg an och Eis Leit aus dem Büro eben nach zwou Stonne méi laang do bleiwe fir d'Fermeture, mee u sech ass et genau dat selwecht. Well d'Déiere kréien och am Wanter eppes z'iessen. Jo, am Wanter si se do, mir sinn do, also et ännert sech fir eis näischt. D'Saison ass awer elo op a lo huet jiddereen eppes vun den Déieren, dat hei am Beetebuerger Park, och wann den éischte Weekend méi roueg war, dat wéinst dem driibsege Wieder. D'Saison gëtt bestëmmt och gutt hei. Domat zréck an de Studio.
A 24 Deeg ass et esouwäit, dann ass de groussen Télévie-Dag. A bis dohinner sinn nach eng Hellewull un Manifestatiounen uechter d'Land, sou och viru kuerzem eng Degustatioun vun Héichprozentegem, organiséiert vum Centre de Promesses Helper Knapp an dem Whisky Club Lëtzebuerg. Am Aansebuerger Schlass konnt een dës schmaachen, dat zesumme mat engem Menü à 6 Gäng, déi den Yves Radely signéiert hat. Ënnert anerem schotteschen Highland bis australesche Whisky waren do derbäi an domat war et dann och eng kleng degustativ Rees op dësem Owend. Den Erléis dee kënnt deemno mat op de Compteur den 22 Abrëll bei der grousser Ofschlossfeier an op televie.lu. Do kënnt Dir de ganzen Agenda bis dohinner nach jidderzäit suivéieren. Dat war et vum Magasinn fir haut. Muer hu mer dann dat heiten Thema fir Iech um Programm, Stalking, e seriöe Problem, wou wuel méi Leit betrëfft, wëll d'Donkelziffer, déi soll nawell héich sinn. Wéi ee sech verhale soll, wann een Affer vu Stalking ass, dat a villes méi muer bei eis. Hei geet et elo weider mam Kinotipp a mam véierte Kapitel vum John Wick, en.

De Magasinn gouf Iech presentéiert vu Wiwi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière.
Den Jean-Louis Codevée fonnt fir sech endlech seng Fräiheet ze erkämpfen. Ma de Wee dohin ass voll mat Feinden, déi fréier mol seng bescht Kolleege waren.
A new day is dawning, new ideas, new rules, new management. Genee wéi seng Virgänger ass och dësen John Wick Revenge-Film vum fréiere Stunt-Dubbel a Koordinateur Chad Stahelski realiséiert. An dat gesäit een all Sekonn an all Bild vun dësem Action-geluedenem Epos. Paakend an extrem brutal Kampfzeene reien sech hei uneneen, an den John Wick ass net kleng ze kréien. 199 Killer huet den John Wick an den dräi éischte Filmer ëmbruecht. Do kommen der 140 an de leschten 169 Minutten dobäi. An do komme mer dann och scho bei der Limite un, déi dës Saga mat sech bréngt. Hannert der Action ass e grousse Vakuum. D'Personnagë sinn huel, hu keng grouss moralesch oder aner Konflikter, fir déi eenzeg Prioritéit z'iwwerliewen, an dat egal wat de Präis ass. Si hunn allesamt näischt ze soen a loosse konstant Fäischt, Messeren a Revolver schwätzen. Den John Wick seet effektiv ganzer 380 Wierder iwwer knapps dräi Stonnen, an dat wat e seet, kéint e schlussendlech a manner Wierder maachen. Last words, Winston? Just that one, Arthur.
John Wick 4 ass wuel gutt inszenéiert, ma den Iwwerfloss u choregraphéierter Gewalt hëlt em de ganzen Impakt ewech. A sou gëtt een d'Gefill net lass, datt ee virun engem Videospill géing sëtzen, ma dat ouni Manett. Ma souguer an de rezentste Videospiller hu Personnagë méi Déift a méi ze soe wéi den John Wick, deen hei an enger total iwwerdriwwener Course-poursuite zu Paräis säi wuel leschte Kampf wäert féieren.
Handmade zu Lëtzebuerg, zesumme mat der Chambre des Métiers an de Makers of Luxembourg.

Aber eigentlich haben wir bis jetzt immer Glück gehabt mit unserem Personal und können da eigentlich beruhigt in die Zukunft schauen.
Handmade zu Lëtzebuerg, zesumme mat der Chambre des Métiers an de Makers of Luxembourg. Informéiert Iech elo op handwierk.lu.

Kommt, mir schenken eisen Telefonen en zweet Liewen. Orange. Hello Fresh Meal Kits, alles wat dir braucht fir richteg gutt ze kachen, bei Iech heem geliwwert. Bestellt elo op hellofresh.lu.
Kee weess, wéi Dir an Zukunft liewe wäert. Ob Ären Auto iergendwann eng Kéier flitt, wéi Är Pensioun wäert ausgesinn. wéi eng Hobbyen Dir wäert hunn oder wéi Dir reese wäert, mee de Foyer wäert ëmmer do sinn an Iech schützen. Foyer, zanter 100 Joer fir Iech do.
Am Virfeld vum Tour des Flandres ginn an der Belsch e puer Hallefklassiker gefuer, déi fir Spannung suergen. Rtl ass fir Iech live bei deene spektakuläerste Coursse mat dobäi a weist Iech, wie fréi an der Saison gutt a Form ass. E Mëttwoch gëtt à travers la Flandre gefuer.